Яшь туган гаиләдә, гадәттә инде әлеге мәсьәлә иң беренче чиратка баса, чөнки әти-әни бар, әти-әни инде, әлбәттә, үз өлешен керткән, ләкин гаилә булып яши башлагач, монда инде яңа гаилә туды бит, яңа гаилә барлыкка килде, бу гаиләдә ир билгеләнде, хатын билгеләнде, дәүләт дип әйтәбез без, менә яңа дәүләт барлыкка килде, дәүләтнең үз президенты бар, премьер-министры бар, димәк, монда. Башкаларга урын калмады да шикелле килеп чыга. Шуңа да әти-әниләргә төп киңәш нинди? Менә яшьләрне инде шушы үз бурычларын үтәп, шушы яшькә җиткергәннәр икән, әлбәттә, әти-әни никахка кадәр алар инде боерык бирүчеләр. Мәсәлән, балам, тегеләй эшлисең, болай эшләмисең, һәм бала кечкенәдән шушыңа тәрбияләнеп үсә. Бала инде әти-әни әйтте, әти-әни аны сүзеннән чыгарасы түгел. Ләкин Гаилә булгач, монда, әлбәттә, бала гаилә корганнан соң да әти-әнинең сүзеннән чыкмый. Ләкин әти-әни аңларга тиеш, шушы мизгелдән соң әти-әни инде балага боерык түгел, ә киңәш кенә бирергә тиеш, ягъни, балам, менә кара, менә тырма, шулай бит, тырмага әгәр дә син басасың икән, Димәк, аның сабы нәрсә эшләтә? Аның сабы күтәрелеп синең маңгаеңа суга. Шуңа күрә син бер үк, Сак була күр, басма, дип, әти-әниеңде кисәтеп кенә куй. Ә басасы түгел, басма, болай итмә, тегеләй итмәгез түгел. Әти-әни киңәш бирде. Тырмага басу-басмау, әлбәттә, яшь гаиләнең үз эше. Ни өчен? Чөнки алар әле яшьләр, алар, бәлки, ялгышырлар, бәлки, алар инде дөрес тә эшләмәсләр, ләкин шушы тырмага китереп баскач, сабы маңгайга китереп суккач, алар уйларга тиеш, карале, әти-әни әйткән иде, чыннан да шулай икән бит, дип уйларлык итеп, әти-әниеңде ирештерергә тиеш. Әлбәттә, боерык бирүе җиңел, тегеләй эшлә, болай эшләмә, ләкин бит Шул ук яшьләребез, аларга инде егерме, егерме биш, утыз яшь, мәсәлән, алар бит әти-әнинең әйткәнен үтәсеннәр өчен, аларга шушы кырык, илле, илле биш, алтмыш яшь булырга тиеш. Мәсәлән, әти-әни дә үз тормышында күргән бу авырлыкларны һәм аларның балаларын шушы авырлыкларга кире кабат бастырасы килми. Ләкин. Балалар, яшьләр, алар шушының белән инде, мәсәлән, әйтик, ныгырга тиеш, шушының белән алар үзәр атларга тиеш. Мин шуңа яшьләргә дә киңәш бирәм. Бәлки, тормыш сезне инде тезләндерер дә, бәлки, егар да ул сезне. Ләкин сез әле яшьләр, сез инде кулга-кул тотынышып, кире яңадан тезләнеп, аякка басып, атлап китәргә һәм бөтен мәшәкатьләрне, кайбер кеше әйтергә ярата, әйләнеп үтегез, дип, бөтен проблемаларны Юк, ватып, җимереп, вакытында хәл итеп, алга атларга тиеш һәм шушының белән әлеге гаилә ныгый. Әти-әниләргә киңәш, әгәр дә кыз биргәннәр икән, әти-әниләр кияү дип торсыннар. Чөнки шундый булганда кыз инде әти-әнинеке, ул алардан беркая да китми, ул аларныкы булып кала. Ә кыз, мәсәлән, әгәр дә алар кияү дип торсалар, Карале, әти-әни мин яраткан, мин сайлаган парны яратты, шулай бит, димәк, мин ялгышмаганмын, дип әйтәчәк. Һәм инде ныграк кияүгә тагын да ябышып яшәячәк, чөнки әти-әни аны яратты, шулай бит? Димәк инде мин әти-әнигә ярау өчен иремне яратырга тиеш. Шулай ук кире яктан, егетнең әти-әнисе килен яки кызым дип торсыннар, ни өчен? Егет аларныкы, ул аларныкы булып калган, нәрсә генә булса да, кызны яклап чыксыннар, кызны, чөнки ул әти-әни гаиләсен калдырып аларның гаиләсенә килгән, күпме стресс, күпме авырлык, яңа, тормыш башлаган, мәсәлән. Шуңа күрә кыз балага игътибар булса егетнең әти-әнисеннән, егеткә дә, әлбәттә инде, рәхәт һәм яхшы булачак. Димәк, Рәдиф хәзрәт, гомумиләштереп әйткәндә, яшь гаиләләргә әти-әниләр этәргеч булып торырга тиешләр һәм аларның киңәшләренә таянып яшәсәләр, гаиләләре матур, ныклы булачак. Шулаймы? Әлбәттә, без инде бик кызыклы итеп әйтәбез бит, яшьләр, әти-әнине тыңлагыз, үзегезчә эшләгез дип. Менә ул мәсьәлә дә бар. Барыбер әти-әнине тыңлагыз дигән сүз, яшьләр әти-әнинең сүзенә колак салырга тиеш. Үзләренчә эшләсәләр дә, барыбер аның нигезендә әти-әниләрнең сүзенә колак салу ята. Шуңа күрә, әлбәттә, әти-әниләрне яшьләрнең тыңларга тиеш.